Моның дәрәҗәсе турында, урыны турында һәм вәгазьдән аңлашылганча, кемнәр инде тыңламады, мин әйтеп китәсем килә, иманның яртысы ул пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә иман китерү. Моннан башка иман камил була алмый. Һәм моннан башка иман кабул итә алмый. Кайбер кешеләр мин Аллаһка ышанам, мин мөселман, мин иманны дип йөрсә дә, Аллаһ Тәгалә бу иманны кабул итми. Чөнки Аллаһ Тәгалә яртысын, ярты иманны үзенә иман китергәннән соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә иман китерүне күрсәтте. Һәм бу иман ул инде нәрсә таләп итә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең пәйгамбәрлеген кабул итүне таләп итә. Аңлаганнан соң, кем ул пәйгамбәр, ни өчен җибәрелгән, аның килгән динен кабул итү, ул китергән нәрсәне кабул итү, аның сөннәтен ярату, аны кабул итә. Һәм аңа иярү өчен, аны кабул итү өчен, аның сөннәтен ярату өчен пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм үзен яратырга кирәк. Һәм пәйгамбәргә булган мәхәббәт ул иманыбызның күрсәткече дидек. Һәм шушы мәхәббәт безгә этәргеч бирә Аның сөннәтен яратырга. Дөньяда да шулай бит. Әгәр дә без, егет белән кыз, бер-берсенә ниндидер хисләр кузгала икән, ярата икән, ягъни бала әти-әнисен ярата икән, бу ярату сәбәпле ул яраткан нәрсәне эшләргә тырышасың. Ул нәрсә, ул яратмаган нәрсәдән ерак буласың. Шушы яраткан кешен, яраткан әйберне үзен дә ярата башлыйсың. Менә шундый була ул мәхәббәт. Шуңа күрә шул асылда шушы хистән тора һәм бу иң югары хис булырга тиеш. Бу мәхәббәт күңелебезне биләп алырга тиеш. Шул вакытта гына без инде менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хакын хаклый алабыз. Аны сөннәтен яратабыз, аны сөннәтенә омтылып яши алабыз һәм аңа карата булган бурычларны үти алабыз. Һәм шул бурычлардан берсе аңа салават әйтү дидек. Аны зурлау һәм салават без аятка нигезләнеп әйттек, бу салаватның мәгънәсе нәрсә? Салават әйткәндә, Аллаһумма салли мәсәлән, галә Мухаммадин дигәндә, ул берничә мәгънәне күз эчендә тота. Ягъни без бу салли дигәндә, я Раббым, бөтен үзен рәхмәтеңне аңа ирештер. Чиксез рәхмәтләреңне аңа ирештер. Я Раббым, аның гөнаһларын ярлыка. Я Раббым, аны үзеңнең инде бу җиргә таләп ителгән, соралган нәрсә. рәхмәт ни гөнаһларын ярылткан инде тегесе күкләргә э, әйтәбез күкләрдә шушы э, биек күкләрдә булган э, фәрештәләр җәмгыятендә аны зурла аны искә ал бунсысы иң зур иң зур өлеше чөнки аллаһ тәгаләнең кемнеңдер исен исемен Телгә алуы, бу иң зур зурлау. Шуңа күрә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шуны сорыйбыз. Ул бөтен иң бөек фәрештәләре каршында, бөтенесе өстендә Пәйгамбәребезне өстен куя, аны зурлый, аны мактый. Без менә шуны телибез дигән сүз, телибез. Һәм инде Салаватлар төрле дидек. Иң камиле без намазда укый торганы салават ибрахимия һәм кыска төрләре бар, ләкин асыллары барысы да бер. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва саллим мәсәлән. Саллаллаху алейхи ва саллим. Монда инде ике нәрсә. Салли менә шушы әйберне телибез һәм саллим. Сәлам ирешсен. Сәлам иштә. Сәлам инде үзенең масысы икенче нәрсә сәлам ул иминлек, сәламәтлек, тынычлык телибез масасы. Аңа ирешсен. Сәламнең без мәгънәсен аңлыйбыз. Аңа күрә ике нәрсә генә салават һәм сәлам. Инде менә бу иң бөек зикерләр дидек. Зикерләрнең иң бөекләреннән һәм иң тәэсирләреннән булып тора. Менә чиге бар. Димәк, без аны әйттек гыйбадәт. Гыйбадәт булгач, Аллаһ Тәгалә гыйбадәтнең сүзләре күрсәтелгән була. Урыны күрсәтелгән була. Чикләре була. Менә шуннан ким укырга ярам. Мәсәлән, без 5 вакыт намаз икләнгән икән, 5 вакыт укысак кына моны хакын хаклыйбыз. Моннан түбән ярамый, аннан артык ярый. Өстәмә намазлар бик күп инде. Нәфил намазлары күп. Ләкин ким укый алмыйсың. Тукта, иртәнге кичке намазны укыйм мин. Юк. Мон- Бу уже гөнаһлы син. Шуңа күрә инде э, салават э, ның тоже чикләре бар. Беренче без аның менә а- аны ка- кайбер нәрсәләрне карап китик, безгә якын булган берничәсе. Галимнәр әйткәнчә, э, шушы салават әйтүдә кешегә булган э, ирешә торган э, бәрәкәт 50 дән артык. Менә тәэсире шундый. Һәм кайберләрен карап китәсе килә. Беренчесе, бер хадискә тукталабыз. Әхмәд җыентыгында Әнәс разыяллаһу анхудан риваять ителә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте. Кемдә кем миңа бер салават әйтсә, шушы дога белән мөрәҗәгать итсә, шушы нәрсәне миңа теләсә диде. Аннан Аллаһ ун тапкыр аңа шуны ук тели. Ун тапкыр Аллаһ Тәгалә тели. Һәм аның ун гөнаһлы эшләрен юа, диде. Бер салават, бу бит кем безгә тели? Без пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллямга телибез, шушы әйберләрне Аллаһ Тәгалә безгә тели. Аллаһ Тәгалә безгә шуны ун та унны ун тапкыр тели. Һәм бер салават өчен ун гөнаһларны юа, диде. Шулай ук Әхмәттә риваять ителә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Кем дә кем миңа салават әйтсә, шушы теләкне теләсә, миңа шушы доганы кылса, диде. Аңа мосында әйтте, ун изгеш языла. Ун изгеш языла, диде. Ун гөнаһсы э, сөртелә, э, кичерелә. Һәм ул ун э, баскычка дәрәҗәсе күтәрелә, диде, җәннәттә, диде. Монда баскычның саны мөһим түгел. Бер баскыч э, әйтсәләр шунда баскычка чәнчи бармаган хәтле урында басып торачак дип әйтсә, бу җәннәт дигән сүз. Ягъни салават җәннәткә, җәннәт ишеген ача торган нәрсә. Анда нинди баскычта булса мөһим түгел, җәннәткә ләксән иде әле. Аңа күрә ас-салават шуны бирә. Ягъни бер салават әйтәсен, 10 изгеш языла, 10 гына э, э, безнең э, кичерелә һәм дә җәннәттә, иң мөһиме җәннәттә 10 баскычка ул югары күтәрелә диде. Шулай хадис Убейдән Уби риваять итә. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сөйләшкәндә ди, ул миңа әйтте ди. Әгәр дә син гел менә шушы миңа салават әйтүчедән булсан, гел теге искә төшкәндә түгел, о, тукта әйтеп алыйм. Гел шушы телендә миңа салават булса диде. Аллаһ Тәгалә синең тормыштагы проблемаларны, мәшәкатьләрне һәм борчуларны чишүне үз өстенә ала диде. Мөселман кардәшләрем, моннан нәрсә нәтиҗә дигән сүз бу? Нинди сөенечле бу хадистәге хәбәр, әгәр дә аңласак. Димәк, нәрсә дигән безнең сүз белән әйткәндә, кайчан сиңа нәрсәдер борчый, күңелендә тынычлык юк, тынычлыгын югалды, күңелен төште, ниндидер проблемалар, мәшәкатьләрең бар, нишләргә белмисең? Нишләргә кирәк? Тәсбих алда утыр да, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи салават әйт. Бер туктаусыз салават әйт һәм шушы сәбәпле Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды, ягъни мондый кешене Аллаһ Тәгалә үзе бу проблемаларны чишүне бу борчуга китергән сәбәпләрен, ягъни бу мәшәкатьләрне Аллаһ чишүне үз өстенә алды. Субханаллаһ. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бер хадисендә әйтте, кем дә кем миңа салават әйтсә диде, Иртә белән һәм кич белән унышар тапкыр миңа минем өскә вазифа була диде. Ваҗиб була, кыямәт көндә аның өчен шәфәгать кылырга диде. Субханалла, мөселман кардәшләрем. Иртә кич нәрсә? Иртәнге намаздан соң һәм ахшамнан соң бу нәрсә генә сорый? 10 тапкыр салават әйтү, 10 тапкыр салават әйтте намаздан соң. Ике тап, ике көнгә ике тапкыр. Ләкин дәрәҗәсе нинди, тәэсире нинди, бәрәкәте нинди? Миңа ваҗиб була, диде, пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм. Ягъни, мин бу кешегә һичшиксез кыямәт көнендә шәфәгать кылачакмын, миңа ваҗиб була. Бәлкем, ул лаеклы түгелдер, башканың гөнаһлары, кимчелекләре бардыр, ләкин ул унышар салават әйтте. Шуның сәбәпле, пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм, миңа ваҗиб була, диде, бу кешегә шәфәгать кылырга. Нә, кыямәт көнендә һәрберебез мохтаҗ булачакбыз шәфәгатькә, һәр кеше өмет итәчәк пәйгамбәрнең шәфәгате. Безнең кимчелекләребез бик күп. Җитешсезлекләребез ки бик күп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шу авыр вакытта шәфәгать кылмаса, белмим без ничек котылып чыгарбыз. Һәр кеше мохтаҗ, һәр кеше моны тели, ләкин юлын күрсәтте. Ун иртә ки ун кич салават әйтсәгез, диде, миңа ваҗиб була, мин моңа уже тиеш булам, бәлкем теләмәсә дә, ләкин тиеш булам, диде, бу кешегә шушы шәфәгать кылырга, диде. Субханалла. Тагын бер хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Э, Аллаһ Тәгалә кайбер фәрештәләрен җиргә иңдерде ди. Фәрештәләр без беләбез, Аллаһ Тәгаләнең төрле вазифасын үтәүче э, шундый затлар. Алар шуннан бер грамм тайпылмый, бер читкә дә тайпылмый. Бүген көндә нәрсә? Менә заводларда роботлар була бит, ул программа куелган, ул шул программаны авышмый. Ул төгәл шуны нәрсә кушылган шуны эшли. Бернинди аңа тәэсир итми, якты да, хис тә, һава торышы да, ул эшли дә эшли шуны эшли. Монда да Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте, менә Аллаһ Тәгаләнең шундый махсус фәрештәләре бар, яратылган, алар җир буенча йөриләр диде.

Йә Расулла, сиңа иминлек, тынычлык, сәлам әйттек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сиңа да булсын дип, аны кире кайтара. Бу бит кабул була торган. Пәйгамбәребезнең догасы һич шиксез кабул була торган. Ягъни син әйттең, сиңа шушы ничек итеп кайтты, тормышыңа имин ул бит тәэсир итә. Пәйгамбәребездән әйләнеп кайтты саллаллаһу алейһи ва сәлламнан. Һәм шул сәбәпле ул безнең тормышыбызга тәэсир итә. Һәр әйткән салават тормышка кире әйләнеп кайтып, тормышка ниндидер үзгәреш бирмичә калмый. Шушы с иминлеккә, тынычлыкка ирештермичә калмый. Сөбханалла. Шулай ук э, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлламнан сорадылар ди. Кыямәт көне, я Расулулла, сиңа иң якын кеше кем булыр? Сахабәләр сорады. Болар аны якын булу теләп омтылалар, алар ярата иде аны. Кыямәт көндә дә аның белән бергә булыр, булуны телиләр иде. Абдулла ибн Масгудтан риваять ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте ди, Кыямәт көнендә миңа иң якын булачак шул кешеләр диде, кемнәр җир йөзендә миңа иң күп э, салават әйтүче әйттеләр диде. Ягъни бик кыска гына. Кем күбрәк салават әйтә, шул миңа якын булачак. Шулай ук Тирмизидә риваять ителә, Абай э, ибн Каптан риваять ителә, бер вакыт ди, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләмгә әйттем ди. Я Аллаһның Расулы, дөреслектә мин сиңа э, еш э, үземнең догаларымда сиңа гел дога кылам. Ягъни салават һәм синең өчен дә дога кылам. Мин үземнең догамның күпме өлешен сиңа багышларга? Менә мин дога кылам. Мин догамда гел сиңа дога кылам. Э, бер өлешендә. Ләкин күпмесен шуны сиңа багышларга соң дигәндә, күпме теләсәм, шуның хәтлесен багышла диде. Бу ирекле асылда. Шунда ул сорады: "Я Расулулла, әгәр дә мин догамның дүрттән берен багышласам, э, бу нәрсә була?" диде. Бу җитәме диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи тагын әйтте. Ничек теләсәң, бу синең ихтиярыңда. Вәләкин арттырасың икән тагын да хәерле. Шунда ул әйтте, яртысын әйтсәм ничек була диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи тагын шул ук җавапны бирде. Бу ирекле, ничек теләсәң, шулай үзен шулай эшлә, вәләкин арттырасың икән, бу синең өчен хәерле диде. Шунда ул әйтте, алайса анда 3-тән 4-тен Пәйгамбәр саллаллаху алейһи шулай җавап бирде. Ирегем, Синең ирегендә. Вә ләкин арттырсаң, синең өчен әйбәт була. Шунда мин әйттем ди. Я Расулулла, алайса, мин сиңа, сиңа гына дога кылачакмын диде. Шунда пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте ди. Әгәр дә шулай булса, ул чиракта диде, әгәр дә син башка бернинди дога кылмыйсың, минем өчен генә дога кыласың. Дисә, диде, Аллаһ Тәгалә сине, синең борчу хәсрәтләреннән Үзе коткарачак һәм синең гөнаһларны ярлыканачак диде. Гөнаһларны ярлыкаячак диде. Мөселман кардәшләрем. Димәк, э, нәрсә дигән сүз? Э, бу э, гөнаһларны ярлыкауны һәр кеше тели. Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды. Күңелдә ниндидер борчуым бар икән, ниндидер мәшәкатем бар икән, мөмкин, шушы догалар белән мөрәҗәгать итәргә, бер өлешенә салават әйтергә. Мөмкин,

Синең бу борчуларың үзе китәчәк һәм әле гөнаһларны ярлыканачак, диде. Шулай ук тагын бер сөенечле хадис Абдурахман ибн Ауфтан, безнең бөек сахабабыздан әйтелә, Әхмәд җыентыгыннан китерелә. Бер вакыт ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи торды да ди, үзенең бүлмәсенә кереп китте ди. Юнәлде ди. Аның бүлмәсе ул инде мәчеттә бүген дә ул шунда күмелгән. Ул шунда имам укый торган җирдән җирак түгел. Чыктым да анда алда имам урыны инде янда гына. Ул әйтте, ул шул бүлмәсенә кереп китте дә диде, бераз гына барды да, димәк, ул бүлмәгә кергәндә кыйбла артта кала. Ул шулай. Ул борылды да, ди, кыйбла ягына һәм идәнгә җыгылды сәҗдәгә, ди. Сәҗдәгә җыгылды да һәм бик озак шушы хәлдә калды, селкенмичә шушы сәҗдә халында калды, ди, мин курыктым, Аллаһ Тәгалә аның җанын алды дип. Ягъни, селкенми, сәгатьләр буе шул халәттә. Мин әкрен генә аның янына килдем дә, ди, утырдым, ди. Шунда ул башын күтәрде дә сорады, Кем бу? Ул төнне, караңгы. Кеше килгәнен күрде һәм Ул сорады, кем, кем бу? Мин әйттем ди, Абдурахман ибн Ауф. Ул сорады ди, сиңа нәрсә кирәк? Э, дип э, э, сорады ди. Мин әйттем ди, я Аллаһны Расуле, син йөзем белән егылдың да шушы сәҗдәдә селкенмисен анда, хәрәкәтләнмисен. Мин курыктым, Аллаһ Тәгалә бу вакытта синең җаныңны алды дип. Шунда ул әйтте ди, миңа әле генә Җабраил галәйһиссәлам килде. Һәм миңа Аллаһ Тәгалә хәбәр кирде дә, Аллаһ әйтте ди, кем дә кем сиңа салават әйтсә, аны мин шушы мин салават әйтәчәкмен. Ягъни аны аңа мин салават әйтәчәкмен. Кем дә кем сиңа сәлам җиткерсә, мин аңа сәлам әйтәчәкмен диде. Һәм мин Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән шушы сәҗдә сәҗдәгә егылдым диде. Шулай ук Әхмәд җыентыгыннан килә, Абдуллах ибн Абу Тальха, бу зур сахабаның шулай ук улы, шулай ук сахабалардан, ул үзенең әтисеннән риваять итә, бер көннәрнең бер көнендә ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм безнең янга килде ди, шундый балкыган, сөенечле хәлдә ди. Ә, без аңа әйттек, ди, я Расулулла, синең йөзендә шундый шатлык күрәбез. Ниндер сәбәбе булырга тиеш сине шатланганы. Ул әйтте, ди, миңа, ди, Җабраил галәйһиссәлам килде и әйтте, ди, и Мөхәммәд, шөкер кыл, риза бул. Синең Раббың әйтте, ди, әгәр дә кем сиңа бер тапкыр дога кылса, мин аңа Ун тапкыр шушы артыграк аңа салават әйтәчәкмен, шушы бәрәкәт дога кайтарачакмын, диде. Кем дә кем бер сәлам бирсә, мин аңа ун сәлам белән җавап бирәм, диде. Бу сиңа ошыймы? дип сорады, ди. Ягъни, бу хәбәр сиңа ошыймы? Мин әйттем, ди, ие, ди. Аллаһ Тәгалә безнең өчен моңа, мөселман кардәшләрем. Менә кем өчен Бу бәрәкәтләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтәбез. Шуның өчен без нәрсә дә булса, безгә нинди нәрсәләр бәрәкәтләр ирешә? Без шундый бөек булган өченме? Юк, безнең Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөек булган өчен. Аллаһ Тәгалә аңа күпме э, догаларын кабул итте. Безнең өчен кылган догаларын күпме э, өстенлекләр бирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аркылы без файдаланып, безнең өммәткә күпме җиңеллекләр килде. Күпме өстенлекләр бирде Аллаһ Тәгалә тарафыннан, безнең сәбәпле түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бөеклеге сәбәпле. Монда да Аллаһ Тәгалә безнең өчен түгел, ә үзенең сөекле пәйгамбәрен сөендереп шатландыру өчен шундый бирде. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи безнең өчен борчыладыр, өммәтем дип яшәде. Шуңа күрә өммәтенә бер нәрсә булса сөенәдер, үзенә түгел. Өммәтенә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бер җиңеллек килсә, ул гел сорыйдыр иде. Ул бөтен сөенече без идек аның. Субханаллаһ. Шулай ук Тирмизидә риваять ителә. Абу Хурайра Абу Хурайрадан пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Кайчан да калчан кешеләр диде, берәр нәрсә белән җыйналсалар, нинди генә сәбәп белән булсын, капка төбендә җыйналды. Берәр сәбәп белән җыелыш э, э, булса, ди, мине анда салават әйтмәсәләр, мине онытсалар, диде. Э, кыямәт көнендә ул аларга зур кимчелек булачак, диде, аларның эшләрендә. Ягъни, эшләрендә зур кимчелек булачак һәм Аллаһ Тәгаләнең ихтыярында кала. Аллаһ Тәгалә җаза кылырга мөмкин, Яки гафу итәргә мөмкин. Ягъни җәһәннәм вәгъдә кыл. Аллаһ Тәгалә карый, нинди сәбәп белән? Ягъни бу кешеләр пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне оныттымы яки онтылып китеп кенә булдымы? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә карый ихтыяр белән, ләкин бу зур җәзаларга китерәчәк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә иң түбәне Инде хәзер менә кайсы вакытларны без салават әйтергә тиеш? Без бит әйттек, бу гыйбадәт. Аллаһ Тәгалә безгә йөкләде. Я юхаллазина аману саллу алейхим ва саллиму таслима диде. Мәсәлән, э, безгә йөкләде. Салават әйтегез пәйгамбәргә. Бу бит фарыз, бу ваҗиб. Һәм күрә иң беренчесе әйтәбез, кайчан, кайда гына китапта укганда булсын, сөйләшкәндә булсын, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм телгә алына яки пәйгамбәребез дип әйтсә, яки исеме әйтелсә, сәлләллаһу галәйһи ва сәлләм дип без әйтергә тиешбез, бу фарыз. Шуңа күрә менә бу моннан да түбән ярамый. Менә шушы исеме укылганда яки ишетелгәндә салават әйтми икән кеше, аны кычкырып әйтмә, эчтән булса да әйтергә тиешсең. әйтмисен икән, син гөнаһлы. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең җәзасы була, моннан да түбән ярамый. Бу зур гөнаһ. Бу харам, моннан да түбән ярамый, әйтергә кирәк. Һәм инде сала әйткәнемчә, мәсәлән, бер хадисендә ни дәрәҗәдә ул? Менә салават әйтмә. Аллаһ Тәгалә Шуның хәтле Аллаһ каршында син э, гөнаһлы бәндә буласың. Бу тормышыңа тәэсир итә менә бу. Бер ягын без карадык, әгәр дә әйтсәң салават, нинди нәрсәләр ирешә? Икенчесе әйтмәсәң нәрсә була? Без беләбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Җабраил алейһи саллам белән кылган догасы теге мөнбәрдә 3 тапкыр басып, 3 тапкыр амин дип алар бергә дога кылалар, шуның берсе нәрсә иде? Анда Җабраил алейһи саллам әйтте, әгәр дә синең исемең телгә алынып, Шул вакытта кем дә кем сиңа салаваты әйтми икән, Аллаһның ләгънәте булсын диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи амин диде. Ике иң зур мәхлук Аллаһның иң сөекле фәрештәләр арасында иң бөек фәрештә һәм бөтен мәхлук арасында иң өстен мәхлук Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Икесе бергә дога кылдылар. Ягъни бу кешенең Э, кеше пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәсәләмне салават әйтми икән онытылып калу түгел турында булмый бүген күп э, үзе мөселман санаган татар кешесе әйтми моны белми ул аны бу нәрсә дигән сүз синең тормышың ничек үзгәрә син мондый булсаң синең тормышың аллаһның ләгънәте астында була аллаһның ләгънәте астында була аллаһның рәхмәте юк бу кешенең догасы кабул буламы бу кешенең башка э, проблемалары шешеләме Юк, чөнки Аллаһның ләгънәте астына керде. Шуңа күрә мондан да түбән ярамый. Моннан да түбән ярамый. Инде Э, иң төп э, салаватлар күп төрле дидек урынына килгәндә әлбәттә салават намазда әйтелә намазның бер өлеше һәм кайбер галимнәр әйткәнчә бу фарыз өлеше салават әйтелми икән намаз юк э, ваҗиб анда бу салават әйтмәү гөнаһ пәйгамбәр саллаллаху алейһи Инде икенчесе шулай ук без җиназа намазында да салават әйтәбез. Җиназа намазы үзе икенче төрле, ләкин анда салават без әйтергә тиеш, анда салават әйтәбез. Аллаһ Тәгаләгә сәна әйтәбез беренчесендә, икенчесендә салават әйтәбез, өченчесендә аннан соң шушы дога кылына җиназа укылган кешегә. Өченчесе җомга җомга намазы. Җомгага хөтбә әйтелгәндә. Җомгага хөтбә әйтелгәндә имам һәрвакытта, әлбәттә, Аллаһка салават, э, э, пәйгамбәргә салават әйтә. Һәм монда ишеткәннән соң без инде э, исеме телгә алынганда без салават әйтергә тиешбез. Менә Имам хотбә әйткәндә сөйләшергә дә ярамый. Бу гөнаһ бер сүз әйтү дә. Даже бер кеше сөйләшеп утырып, алдагы кеше борылып, син нәрсә сөйләшеп утырасың, шыбырт дип әйтте икән, бу кеше гөнаһлы булды. Икесе дә гөнаһлы булды. Шуңа күрә монда ярамый. Монда кергәч теге мәчет намазы да укыйк. Имам менеп бастымы, хотбә сөйли башладымы, шуны хәтле дәрәҗә имамның Бу вакытта хөтбә сөйләгәндә бер сүз әйтергә ярамый, намазда укылырга ярамый, бер нәрсә ярамый. Вәләкин шушы хөтбәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең исеме телгә алына икән, салават әйтә. Монысы гөнаһ түгел. Монысы әйтергә тиешле була, монысы тиешле. Калган бөтен нәрсә гөнаһ булып тора. Шулай ук азан әйтелгәндә, азанда Әшһәду әннә Мухаммәдән абдуху вә расулух дигән җөмләсен әйткәннән соң, без һичшиксез салават әйтергә тиешбез. Эчтән монда, эчтән әйтәбез. Җомга көне. Җомга көне үзе аерым көн. Без любой көнне салават әйтәбез, э, ләкин җомга көнне аеруча бу күп булырга тиеш. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, э, җомга көне диде, көннәр арасында иң хәерле көннәрдән берсе, бәрәкәтле көннәрдән берсе диде. Аерылып тора, шуңа күрә бу көнне миңа салават әйтегез диде. Бу көнне аеруча күбе салават әйтү тиешле була. Шулай ук һәрвакыт без кулыбызны догага күтәргәндә намазы доганың ахырында пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва салламга салават белән бетерү бу доганың кабул булуының бер шарты дип әйтимме инде, бер тәртибе әйтикме инде. сөннәт булып тора, бер тәртибе булып тора ислам дине буенча. Бер вакыт Пәйгамбер саллаллаху алейхи вәсәләм бер кешенең дога кылганын ишетте. Ул кеше нинди дога кылды? Кулын күтәрде дә, "Я Аллаһ", шундый мәгънәдә, "миңа бир". Сразу Аллаһ Тәгаләдән сорады, "Бир миңа". Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ул дога кылып бетергәннән соң, әйтте, Син үзенең догаңда ашыктың, диде. Ягъни дөрес кылмадың. Кабул булмый, дөрес түгел. Шунда ул кеше сорады, Йа Расулелла, йә Аллаһның Расуле, мине дөрес итеп дога кылырга өйрәт, диде. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Үзеңнең догаңны, диде, башта Аллаһны зурлаудан башла. Без инде аны кылабыз. Иң иң кечкенә Аллаһны зурлау нәрсә? Әлхәмдүлилләһ. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин дип әйтергә була. Ким дигән әлхәмдүлилләһ. Ягъни Аллаһны зурлый торган шушы э, сүзләр белән беренче башла, аннан соң үзеңнең кирәкле нәрсәңне сора диде, ә соңыннан миңа салават әйт диде. Менә бу э, дога кылуның сөннәт шарты булып тора. Асылда нәрсәгә шулай? Мәсәлән, без дога кылдык, и бер җөмләсендә сорыйбыз, сорыйбыз, сорыйбыз, и аннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә сорадык. Менә шушы пәйгамбәребезгә кылынган доганы Аллаһ Тәгалә кабул итмичә калмый. Шушы дога белән ияреп, безнең догабыз да иншалла өмет итәбез, Аллаһ Тәгалә кабул итә. Моннан башка кабул итми, чөнки безнең сораганнар догабыз каршында бик күп киртәләр булган мөмкин, гөнаһыбыз бар, кимчелегебез бар, үзебез гаепле. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламгә салават әйтү ул дога бит аңа сорыйбыз. И безнең шуңа кушылып, безнең догабызны да Аллаһ Тәгалә кабул итә дигән сүз. Шуңа күрә инде Э, шулай ук э, э, мәчеткә кергәндә һәм чыкканда салават әйтү бу да бик саваплы һәм тиешле шулай ук һәрбер җыелышта нәз нинди генә сәбәп белән җыелышканда без инде салават белән башларга даже эштә безнең әле алай түгел үзе мөселманнар җыелышы мәсәлән мәктәпләрдә булырга мөмкин беребез дә башламый альхамдулилля ассалату вассалам аля расулилля дип башламый кайда гына нинди генә сәбәп белән җыйналса да нинди генә мәҗлес булса да Э, теге без күнеккән дини мәҗлестә шулай башлыйбыз ләкин монда дөньяви җыелышта бу җыелышта онытты икән пәйгамбәребезне җыйналган бу кешеләр бу бик куркыныч чөнки кыямәт көнне аллаһ тәгалә моның өчен җәза вәгъдә кылды яки гафу итә диде моңа игътибарлы булырга кирәк э, һәрбер җыелышта нинди генә җыелыш булсын инде кайдадыр син кычкырып әйтәсең әйтмиләр икән эченнән булса да әйт әлхәмдулилла ассалату вассаламу аля расулилла дип эчтән булса да әйт Кыямәт көне бәлкем башкаларны җәза кылганда син шушы әйтүен сәбәпле котылып калырсың Аллаһ Тәгалә җәзасыннан. Инде һәр вакытта әйттек Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва исеме ишетелгәндә без салават әйтергә тиешбез. Пәйгамбер саллаллаху алейһи бер хадисендә әйтте, иң саран кеше шул диде, иң саран кеше кешеләр арасында. Кем минем исемем телгә алынып, алынганда аңа салават әйтми диде. Һәм инде соңгысы, кеше любой вакытта, любой урында рөхсәт ителгән, кайда гыйбадәт кылырга рөхсәт ителгән, любой хәлдә салават әйтелә. Моның өчен махсус урында юк, махсус шартларда юк, ятып торганда әйт, барганда әйт, машинада барасың, утырып торасың, нинди генә хәлдә булсаң да, Тәһарәтсез дә әйтергә була, тәһарәтле дә әйтергә була, шартлы юк, ләкин кеше салават әйтергә өйрәнергә тиеш. Менә шундый зур бәрәкәтләре бар. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең гә хакыйкый иманга ирешә алсак иде, һәм шул иманыбыз сәбәпле күңелләребездә аңа чиксез мәхәббәтләр урнашса иде, ул безгә иң сөекле бәндәләрдән булса иде, һәм шушы мәхәббәтебез Аны яратуыбыз, аның сөннәтен яратуга, аның сөннәтен торгызып, шушы сөннәткә омтылып яшәүгә сәбәпче булса иде, һәм шул сәбәпле кыямәт мәхшәрендә бер яхшы, бер ялгызыбыз калганда, беркем беркемгә кирәкмәгәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең биек шәфәгатьләренә ирешә алсак иде, шушы мәхәббәтебез сәбәпле Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә боерган аның хакларын үти алсак иде, аңа тиешле дәрәҗәдә, артыгы белән. Салават шәрифәләр, дога-сәламнәр җиткерү эшләрен булсак иде. Һәм шушы салават артында булган, без белгән-белмәгән, бихисап бәрәкәт шушы фазыйләтләргә ирешә алсак иде бу тормышына. Шушы салават әйтүебез сәбәпле тормышыбыз салават ихластан булып, күңелләребездән чыгып, безнең иманыбыз артуга сәбәпче булса иде. Чөнки менә мондый әйтелгән салават бу иң зур зикерләрдән. Һәм ул зикер беренчедән Безнең күңелебездә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәтне арттырачак, әгәр дә без аңлап әйтәбез икән. Икенчедән, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең безгә карата мәхәббәтенә сәбәпче булабыз. Кыямәт көнендә безне сөенеп, яратып каршы алуына сәбәпче булабыз, безгә шәфәгать кылуына сәбәпче булабыз. Ул һәр безнең Салаватыбыз аңа ирешеп тора һәм ул аны күреп торачак һәм үзен яратып шушы гел Салаватта булган кешене ул тоеп торачак, белеп торачак һәм яратачак шушы сәбәпле. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен шушы бәрәкәтләргә ирешергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.